a hin mah cauk kan chuahnak ram ah hin zei ka ti lai Pathian sinah thluachuahnak kan hal lai Pathian nih thlua chuah i mi a relmi hna nih hi thil sawsawh lawng si loin an rel tikah Pathian bia an theih i Pathian bia an nunpi khawhnak hna Khrih thawngṭha phuangtu cauk pakhat si ve khawhnak hna nih caah thla kan cam hna lai ka hin in GS nih thlua kan chuahpiak lai thla kan campiak lai i Bawipa nih

Hallelujah sunpar in na khat mi Bawipa min thang ṭha cio seh. Amen. Bawipa na fale na kan daw i Bawipa na thawngṭha na kan theihter lawng si loin Bawipa cu thawngṭha cu miphun vialte le Bawipa vawlei cung khua sekip ah karhte deng in Bawipa rian na kan phut ve na kan hrawmh ve ca kan lawm in min kan in thangṭhat Bawipa cu lakah cun kan unau simi saya Van Neih Bik zong Bawipa nangmah nih pahrang na pekmi hmang in ca lei in Bawipa na thawngṭha ṭialnak in le Bawipa Lai miphun vialte nih rel khawh ding in Bawipa na dawtnak hngal kho ve ding in Bawipa ca a chuahmi release Bawipa tuah ding in kannih vialte in sinah kan ra cang Bawipa kan can hramthawk in laidang tiang nangmah na kan tel pi ko Bawipa nangmah na duhmi le nangmah an lawmhpimi Bawipa caan a si khawh nang hnga ding ca thlor kan chuah ko kan nunnak vialte in sin kan in pek

kan dir tikah ka fial kan tuah lai maw cun timhlamhnak kan ngei ve lai timi tu cu pumpak tein a si kha mi te va tin shio ta law patin cun setup nih khan pumpak in va tin shio ve lai cun a donghnak haka hin GS pa nih thla thla chuah nak haka ka te la mu si Masapi ka bantukin chan tha chan sungol kan petu kan pathian nun thang si ko se Bapak ne kan dawt i kan zang fa i tutana ka hin ka bon hi na cauk chuah khomi ding hmun ah Bawipa nih kan i chiah caah Pathian min kan thangṭhat i Pathian sinah hmasa bik ah lawmhnak kan chim ka duh. Cun pahnihnak ah hika hin cauk kan chuahnak ah a lam kip in a ka ṭanpitu ka hawi le review ka tuahpiaktu an si ah cun a ṭap thaw dawhta ka tuahpiaktu ṭa biak a si ah cun hi ka chuah khawhnak hnga dingah edit formatting a ka tuahpiaktu Paro cungpa a si ah an dihlak cungah lawmhnak ka chim ti kha kan van chim ta ka duhmi si pahnihnak ah cun pathumnak ah Tuzan Pathian sinah hi cauk te, Pathian sinah thlacamnak tein pekchanhnak kan tuahnak ah ka hin a bik in kan GS-zong rian tampi lakah na van kan tonpiak i lungsau tein na cungah kan lawm. Cun ka hawile zong ka hin sia Siatawk zong CCU lecturer si i tutan ah amah um lio te he ai tong i tutan kan sunglawi ah van kan kalpi khawh ve caah Siatawk cung zongah kai lawm tuk. Ka hin ka haw Jun Ro, ka hin kawi David Andy lak cungah dawtnak ka chim ti kha pathumnak van chim ta ka duh i hi cauk cu kan tlangtar kan van hmuh bantuk in time task cakuat hrilhfiah kha si i hi cauk hi zeirong na kan tial ti si ahcun night and summer ah ka kawipa he short term mission trip kan kal i zaruk chung yakhainpi ne le shanram ah thawngtha kan va chimnak ah ka khuaruah a rak tukmi pakhat cu Jesuh Khrih a rak thei bal lomi minung an rak tam tuk rih Jesuh Khrih zumh cu chim loin Jesuh a um le um lo hmanh kha a rak thei lomi an tam tuk rih. I kha bantuk in Jesuh Khrih an theih khawhnak hnga ding caah cun a chimtu an um a hau. Kha a chimtu an um khawh nakhnga ding ah a thlahtu um a hau i cu a thlahtu rian cu Khrihfabu a rian si i Khrihfabu a rian tampi lakah a biapi bikmi a si. Sihmanhsehlaw Khrihfabu nih voi tampi cu mission rian a ṭuan awk a ṭuan kho tawn lo. Missionary a thlah awk tu a thlah kho tawn lo. Zeiruang kan ti si ahcun Khrihfabu a ngan a dam lo ruangah a chungril a zawtfah ruangah khan a rak si tawn. I Khrihfabu a ngan a dam lonak a ruang cu zeidah ai thawk kan ti ahcun hruaitu khin ai thawk zungzalmi si. Cucaah cun hi capte kan ṭialnak a ruang cu Khrihfabu hruaitu hi a ngan a dammi kan si a hau i Khrihfabu hruaitu kan ngan a dam lawnglawng ah Khrihfabu a ngandam lai i Khrihfabu a ngandam lawnglawng ah hin mishir rian a ṭuan kho lai, Bawipa sunparnak a langhter kho lai ti kha ka hin catialtu nih kan kan i timhmi a si ti kha hi ka han van langhter ka duh i cun pahnihnak ah Laimi nih a bik in Pathian bia thukdawh le kaudawn kan hngalh khawh nakhnga dingah bawmtu kutkan pakhat si ve se tiah saduhthahnak nganpi he kan van ṭialmi si a tlamtlin lonak tampi um ahcun zeitik caan paoh ah discussion tuah khawh si comment kha zetik caan poah zarom kan kan on i mi a reltu caah ṭhathnemnak a ngei i an hlawkpi i Pathian dawtnak thup do le kau do in an thei i local church tlaihchannak dawtnak an ngeih i a bawmtu edifying mu building up ca building up a si ahcun Bawipa nih sunparnak co ko seh ti kha hika han kan chim ka duh i lawmhnak tampi ka ngei. Kan sian tok zong

Tuzaan lei ah atu bantukin rualo ngai in kan hawi a simi Saban nih hi Vanvan tiah kau i kei nih cun mindin dang zong nei kho men i Vanvan ti kau ah kan ciak ngaingai. Amah hi nikum kum hmasa dah khan CYO nih internship program an neihmi ah CCZU ah a ca ka chim ko lai ti in CCZU hmun ah kan i thimi CCZU ah kan sinah thlakhat le cheu chung phi pathiannak a caan hmang in ca a hung kan chim le cu lio ah cun keimah hi theology ka rak chim lio si i kan class ah hin voi timhlamhnak ṭha tein a van nei ah lecture lawzong ṭha tein a chuah. Voi a chuahmi lecture na zong a ṭha taktak. Le thlakhat le cheu chung bak hi class pathum chungah theology chimh hna. Le Mirang holh na chim lai i Kawl holh hna in ka leh pah lai ka ti. Cuticun thlakhat cheu chung bak kha voi ah thanuam taktak in a caan a pek. CCU ca ah kha lio kan contribution a kan pekmi hi a tam ngaingai. Hi khakha kan i theih hmasatnak si i kha lio te khan ka hmuhmi cu Pathian a duh, cun ai biatak fawn. Cun zumhnak timi hi academic ngai in fianter ai zuammi kan hawi kan nau a si an ti. Ka hmuh an kai lawm ngaingai i Academic ah cawnnak theology ah khin academic ning tein caan pek le cawn a duhmi a si lawng khi si lo khin amah hi pumpak hawi le kom he i pehtlaihnak a miṭha taktak a si. Keimah pumpak in a sinah hin lawmhnak biachim zong hi ka duh ngai. Aruang cu tahchunhnak ah a si. Hakha ka um, a nih zuat i a um tikah khin ka herhmi cauk hna hi online in a van ka kuat i cu cauk cu cu pei cu ka herh ka ti i leklak ti ahhin ai manh lo bu ahhin ve cauk hna kha va lak i scan van tuah i electronic copy hna kha a van ka kuat. Chim duhmi cu mi ṭha tuk a si i hawi le kom cungah ṭhatnak tuah duh i a si khawh chungin hawilakom ve bawmchan a duhtu minung a si timi kha keimah nih caan zeimah zat kan i pehtlaih kan i hawikomnak chung a simi ka theimi si Laimi miphun Chin miphun kan lakah miṭha Pathian a duhmi mino tete kan neihmi hna hi Pathian nih kan miphun caah thluachuahnak ngan taktak kan pek a si tiin ka hmuh i ka lawm taktak. Hi cauk hi ka hmuh tikah kaa lawm tuk ruang cu Pathian dawtnak thawngin CCU ah kum zeimaw cat chung paki cachimmi dirhmun in ka dir tikah hin zeitluk in dah Laimi hna nih kanmah holh tein theology resource kan neih a herh timi kha tampi kha a ka cawnpiak cang. Le hi cauk hi Bible sianginn i ca cawngmi siangngakchia siate ca zongah hin zeimazat ṭhathnemnak kan petu ka si lai timi ka zumh. le a biapi bikmi cu mi tampi nih Baibal kan cawng mi tampi Baibal siang kan kai kan ti lio ah hin khi kan cawnmi ca hi mirang hal lawng te deuh ṭialmi a si tikah hin ka bei ah kan miphun ca kan khrihfabu ca ca kan cawng kan ti lio ah hin kan nih nih mirang ca lawng tein kan cawn tikah kan cawnmi kha Khrihfabu le kan mipi sin i kan van hmante tikah khin cun an fian dingmi holh, an fian dingmi bia khan van chuahpi ve kha a hau. Le cauk pakhat chuah timi hi kan nih Chinmi kan ca cun theology van chuahpi timi bantuk hi si ca. Hi cauk nih hin ṭhathnemnak tam taktak a kan pek lai ti hi ka zumh. I cauk a si zongah khi hi bantuk theology cauk a si ah thil dang cauk a si zongah khi keimah i ka dirhmun ahcun a hleiin theology cauk kong ahhin hi cauk hi Pathian he kan i pehtlaihnak Jesuh Khrih kan zumhnak mit i kan rel ahhin ṭhathnemnak tampi a chuahpi lai ti ka zumh le hmuhning ruahning zumhning hi ai khat cio lo men lai sihmanhsehlaw ai khat cio lomi lakah a biapi bikmi cu hi cauk hi Pathian he kan i pehtlaihnak ṭhathnemnak a kan pek hi cauk a si timi mit i kan rel a si ahcun Pathian sining tampi a kan cawnpiaktu a si lai. Cun zumhnak nun tampi a kan cheubaotu a si lai. Khrihfa sinak nun in Pathian Fanu Fapa sinak nunin zeitindah nifatin a kar kan hlan lai i Pathian sunparnak in zeitindah kan langhter lai timi kailan lei ah a kan petu cauk a si lai timi ka zumh. Kai lawm taktak a hlei in CBCZA a ṭanpar le a zung te hna hi ruahlopi in ka van hmuh i hihi ka caan sunglawi taktak a si ti kha ka van chim ka duh i CBCZA kan pale rianṭuannak siseh cun hika hin sa van lei bik vanvan rianṭuannak siseh cun a hawi David cu hi kan hawile ro chung nan dihlak cungah lawmhnak tampi kan nei hi cauk nih hin Pathian he kan i pehtlaihnak ah kar kan vanpi sehlaw Pathian sining tampi tam deuh in a kan thimtu si hram ko seh timi kha kan thinlung kai lawmhnak le kan thlacamnak seh kai lawm tuk.

le hna lawng kha palh khawhmi Khrihfabu lei kam a si ahcun Efesa le Filipi a hrialfiahmi a karlak i hrialfiahmi hrim kha cu Baibal siangpahrang mi tampi zong ṭhangin a kan pek. Cun amah hrimhrim zong hi kanmah mino pawl maw inspire motivate a kan petu kanmah pakhat a si i cu he pehtlai in cun amah nih a sermi ti siseh i cauk a thluachuah hal ternak hi thlacamnak he

thawkho na kan ngei lai. A nunnak ah hin a pi cu thlarau aw ka si. Thlarau aw an kan theih ko si ahcun kan le palnak hi a tong tuk a tong dio tuk hnga. Chinmi phun hi ve ah upa kan an tam ngai ngai hruai tuan nam. Hi khua vro ta ngai mea ko. Upa ton tam ko.

kan hmang taktak kan thlo tu cu tha dam tak ve kan thlo tam hman lo caah ca khi kan ve kho ti lo ma te kan ka tu hi tha dam lo se law kan thlo tu hi Pedro se ahcun miphun ca ro tampi te ka ruah keimah zong atu cheme cheban tukin catial hi

Cai kan tuah lo chia cu kan thi le thi le kun lai. Cucun cauk hi tamko tamko chung choih in zong ah hin vawlei cung miphun vialte Chin miphun a nawl te kan nawl hna i cu ca tu zong kan Association hnu nakin 2020 i September thla ukhra thlifeh chok kan tim. Zirung ah ro um si timi kha ka duh ca si cucacun zeitluk in kan cawn zong ah miphun ca ro a chia khomi cu ca si ko vale cungah sung le bikmi cu cang si ko kan nule zong chimna ka chim aw ten ni facebook na tlai chung ko cu chau ke na ha tuk sak lo than lai Facebook long narin ahcun cho kan aha tuk cang hi nu kum hra ahcun cho khi na ret thum te lo to to cun kei ku zung ning ca hi bantuk in khrifabu zon ruwa in chimi phun zon ruwa in a chuami chung long ah hin

Hi ka chiap ah. Da cu da chat timi sa ka to lengmang te ah hin Khrihfabu Ecclesias timi hi a pham i kan tuk i lo. Fellowship le community kan si thoma ko i cu ca cu hna le zong ah chimi phun sena chin ku dimi cu hi Titus nih a chim ha ding cu hi se Titus nih cun mah pumpak sersiam si mah pumpak kha a sersiam si Amah pumpak in ka zumhnak kha nunter a si. Chin miphun nih kan zumhnak hi kan nunter ko. Na zumhnak cu a nu se ahcun zumhla kha ti kek te lu ci bak se. Cucaah a ngan a dammi zumtu sadana caah Baibal ti theng ṭhan hau i cu bantukin a ngan a dammi Khrihfabu sinak caah Baibal base ka chia ko hrim. Cu bantukin a ngah dammi bu sinak caah Baibal base bylaw phunghram a hau. Cucaah cun hi community le fellowship church lawng nih the real church timi hi Mathai kheru kheriat tlin khawhnak ding ah hin ka sulu tha dei si cu ca dong la chung duhmi cu Khrihfabu kan dam ahcun Bawipa lo lai Yoga Church kan dam ahcun miphung kan long fawn lai ca cu kamma pumpak kan dam ahcun bu dang dai lai cu ca cun vawlei cung khuazat rangkil kan um ko nak kan um mi Ka nunnak kip ah hin a nungmi zumhnak kha pe hau, a ṭuanmi zumhnak kha pe hau. Hi ruangah zumhnak cu a der ahcun a tlu lai. Zumhnak cu a kal lawng a ṭhawng. Saikal khi chia law tlu ko lai, kar tel a kal lengmang ko lai. Cucaah ka zumhnak hi hmailei ka kan is khawh nakhnga Van Dei Bik nih a ṭialmi Titus hrilfial hi Khuazing Pathian nih Pumpak thawchuahnak ah, local church thawchuahnak ah miphun hmanh impact a tuah khonak tiang a si kho nakhnga pa le fapa le thiang thlarau min in hi lihchim ko law Pathian caan khat hnu caan khat Tetraphysia hi keimah chaubu hrim nih January thla ni kul le khat 2020 ah list ka tuah cang. Bawipa kan Pathian Na nu kan nu hna khi nangmah sin i a rami si. Cu ca upa ka pathian vawlei cungah hin innchungkhar tling um kan um kho ko. Khrihfabu tling um kho lo. Nuna tling um kho lo. Nangmah tel lo nun cu tling lo caah manu kan nuna ka bawipa nangmah ca rami nunnak kan nei long el tling nuna kan nei. Nichun ah hin na fapa Vanneihbik nih ka Pathian Titus hrilhfiah a ṭialmi hi Bawipa amah hngalhnak a si hrim lo. Amah thanah a si hrim lo. Thlarau nih nunpi caah Baibal ca cu minung duh ning in ṭial a si lo i profet hna tu kha nang nih na thuamh hna i Ismail a tuah hna i an ṭial bantukin hin a fapa vanlet in a ṭialmi Titus Swift'al hi thluachuah pe law a reltu vialte nih an zumhnak dan ah hram seh nangmah na pehtlaihnak ah lamhlutu lamhlutu hram seh law a reltu vialte nih Bawipa Thiang Thlarau thawnnak a hmuhnak si kho nakhnga hi cauk siseh a reltu siseh a ṭialtu siseh

Cakuat chung i a ummi biafang a biapimi paohpaoh kha cu amah original biafang Greek he Mirang he Lai he khan kan hrilhfiah dih ti kha van chim ka duh. Cun a cauk chungah hin Mirang Baibal ca zong a um. Mirang Baibal verse, Lai Baibal verse he khan kan chiahṭi. Le Lai dictionary he a si khawh chungin biafang zong kha fianter khawh kan i zuam. Phrase tete zong kha fianter khawh kan i zuam. I kan rak rel tikah Baibal ca te rak ka hmunh in dictionary te zong her ah khan cun rak hman pah in study tuah khawh ka i zuam te tiah ka hen forh kan duh hna Times cu Krit te kul ah hruaitu dingin Khrihfabu hruaitu si dingah Paul nih a chiah ta mi a si caah khan a bik in Khrihfabu hruaitu nih kan rak rel cio dingah cun ka hen thazaang fak piin kan pek mi hna si lomnak tampi ka ngei. Donghnak ke bete mo ke me to ke carel tu ding caah halang kan pek hna ma Kezan ka kuipa nih me abun ka kuat ka yu hin ka van ril te ka hin pastor park kan delama hruaitu lungthin tampi a ngei ti ka van hmu ko ngai e kan ril te ka hin ama asining tlawmpa te hna kan chim pa cun Titus le Paul an relationship hna kan chim pa ka kan ma hi kan lai a thun thek ni be kan a van chim te ka hruaitu simi hrim nin cun tampi pang kan lak na caang pakhat a si lai ti te kha hruaitu a simi nih rel khawh le cawk khawh van i zuam hna usih. A donghnak ah amen kha zeizat dah si la cu koi? Man fanghra si la. Fanghra. Fanghra te bang si lai. Kukat an cawk khawh lai. Ka hin Indiana cun ka CBCGS ah hin cawk khawh si la cun Chin Brothers ah khan cawk khawh si than la Cun a lang khi state dangin Khrihfabu sin zong si ah pumpak zong in cah khawh ṭhiamṭhiam a si. Nangmah tein delivery fee nan na pek lai, a tlak man na pek lai i Pope of Fider kuat ti bantuk pawl kha cu ka hin kanmah nih si khawh chung in ṭuanvo kan rak lakpiak khawh hna ti kha kan chim ka duh copy zangan kan print i tampi a um duh chungin Khrihfabu nih rak rel cio law tiah kan thazaang kan in pek ṭhan hna lawmhnak tampi kan ngei. In the moment of